ekushandisa vekutotanga chaivo mwakaona kuti takaita yakaita crash program yekudzidzisa nekugwinyisa malay evangelist those are ever ready kuvati nyamashi uno hambai kwakati unotoshamisika kuti iya vanhu vana vashumeni vakaramba asi kuti hambai tooparidze vhangeri aa ah. Apo unobhuya kamwe usati wapedza vatomuruka kwakutoenda. And we are glad kuti so far mukazwa kuti taenda kumola, mukazwa kuti taenda kuchidodo, mukazwa kuti taenda kunyagati, mukazozwa kuti taenda kumhondoro. I am telling you kuti vona vanhu vavhangeri vedu vanaa They've funded themselves for everything that they, we have done. Munamato wedu ngokuti Mwari tibatsirei kuti simbaro rirambe riripo maresources wo kwaanotorwayo arambe echitutsirwa kuitira kuti Mwari vaone kukudzwa. Saka we really appreciate

inozwi advance reaching out kwetinodakara kuti you, you will be shocked the last time petakabva petakaenda kuchinhoi ndakaatendawo yekuchinhoi chechi yakaputika kana tichiti chechi yakaputika tinobhuye kuti yakazara mukati mwayo Vanhu kwakuchema ngekubanza zvetaimboerenga mumapepa Mwari unoshamisa and zvine zviruwadzano are heading to Bindura musi wawani pana on Saturday ah, iSaturday yatakatarisa iyi and uh, muchazozwa pamberi potobhuya ngezvinobata nge ndaine CYF, Junior Church, Men's Fellowship nemadistricts edu eshe we are also going to use them as our major arms in ensuring that evangelism yabahamba nezvimweni zvatinosisa kuita chechipiri chetakaningirana nacho chetinobaziva kuti kubva palocal level tingareketa even in pa council level kuenda kosvika pa conference level and i also know kuti even ku synod level zviriyo inyaya yedevelopment and nyaya yedevelopment takati susu toda kumbogwinyisira kuti titi chetaita taita petatsika kudai apadzokerwi ngokuti tinonga taita chikamu chetaita apo saka takati isusu ticharamba takatarisa we must ensure that tinoita one project at a time and that one project at a time toisa misoro yedu pamwe chete tese zviya zvandataura zviya izvi kuti muchazonzwa tobhuya yona yatabhuya yekubhindura yeku, yeku, yeku iyi You will be surprised kuona kuti mavolunteer anonga akati peni, CYF yakati peni, Sunday school yakati peni, men's fellowship yakati peni. Why? Because tinoziva kuti zvine simba kubata chiro chimwe takawanda kwakuchisimudza kudai. We will make an impact. Bindura will, no, will never be the same tagumapo takabatana kudai. and Mwari vanozotiitira zvakanaka kubeni tichidei hatisi kurashika ngokuti United Church of Christ inodaro kuti that they may all be one and there is no way we can be one when we are not united and we cannot be united when we don't work together Mwari vatiitire zvakanaka apa saka maprojekti atakabafokasa zvine izvi takati gore rine iri ngatiningirane nemaprojekti matatu mairi directly mumaoko econference rimweni Ngere conference but through a council. The first project yatakatarisana nayo and yatiri kuti isusu ngaipere kuti imweni ione kutanga ngeconference vehicle. Izvozvo tinozviziva kuti taataa nekanguva techishanda ngendaa yeconference vehicle. Saka tiri kuti yeconference vehicle inofanira kupera painopera inofanira kuita pave way for the second uh, project which is the conference center conference center yona iri apa yatiri kuti isusu hatidi kuti inaiwe gore rinei ngekuti tinonga tatoisa futi tinonga taisa box kubhuya kuti next gathering tinosunga taa and then yechitatu yandati inini inokontrolwa nekanzo asi ngekuti kanzoyo iri muconference mwedu ngeyedu project yo as a conference and tikaishanda ngemweya wakadaro munozoona kuti very very soon will be talking of development development development saka tainingira ngendaa yedema training center skills training yerwadzana yatiri kuti isusu we must all come together to make sure that whatever work that is done padema is done and zvichiitwa zvichisimudzirwa kunge input yedu tinogonda kuti mwari vachatiitira zvakanaka apa mavolontiya kudema sunday school kudema ruwadzano kudema men's fellowship kudema ndinobhuya izvi ngekuti isusu senorthern conference inga tatonasa kuti sarirei pandayo if you go to the western conference patoudhu paya Men's Fellowship mukazwa kuti yaita musangano wayo inoitira patold asi handiti isende yairwadzano zviya handiti but ngekuti iri muconference mavo vakadatika ukatosvika pa unototaurwa kuti mudhuri uyu imari yakabva kusunday school mudhuri uyu vakabva kumavolontiya mudhuri uyu wakabva kumen's fellowship saka ndozvitinoda kuitawo izvozvo Ndaitovashainira vamwene vangu vaMucheri naVaMuhlanga ndichiti haa ah, mwakatungamira zvakanaka asi toteera manje touyeyo munozotiona pamberi paa tashanda takabatana zviro zvedu pakuenda mberi pona pakushanda takabatana taide kuti tizvizive kuti hai haisisiri nguva yekuti pachechi pakaitwa vhuserero ndiatenda mavhuserero akasiyana amweni anonge achihostwa ngecif amweni ngerwadzano amweni ngemavholotiya mutsangu watakajaire kuona ngewekuti kana iri yemavholotiya unoona mavholotiya ega ega hapana cif younoona hapana hapana wemens fellowship usiri muvholotiya unototi handiye ndiyo ngokuti ndiri mens fellowship iri yeruwadzano unobaa waende koone kuti baa chete chete no cream jacket taiya paeastly pavhuse reruwadzano ngefriday ya nemamavholotiya anofunga akatotsvuruko kupfeke mauniform ngokuti inga vakatarangana Ini ndiri kuti muono wetinawo kuti ukaitawo muono wakadai maonero endiri kuita anaya akaitawo maonero emuri kuita emungaitawo mozviona zvakanaka iam telling you makuserero edu will never be the same again ngekuti tinoti pa rwadzano rurori nohosta revival teshe chechi yeshe

ngeresource mobilization ngei tichitaura pamusoro peresource mobilization tinotaura pamusoro peresource mobilization ngekuti zviiri zvatatange kutaura kumusoro izvi tataura ngeevangelism tataura ngedevelopment izvozvo hazvigoni kufamba pasina maresources the reason why lay evangelists ended up vopinza muhomwe dzavo kudai kutora maresources avo kuisa kumushando wamwari inyaya yekuziva kuti isusu kuhofisi unono tanga tisina kana nei tikagura takatenderana tikati 5 dollars pamunhu matreasurers takabatenderana matreasure treasure wapachechi ega ega january echindopera kutanga kwegore pamari yamakorekita bvisai ma 5 dollars evanhu vese vabhadhara mounza kuconference kuti evangelism ifamba wozosvika panapa to tell you kuti muofisi mwakapinde 35 dollars yega gore rine kusvika peta ari pano we are halfway there ye 5 dollars zvino munoti evangelism yachinge hamba sei tinode mari dzose mukatarisawo kumachechi mukatarisa even kuofisi kwedu unoini mukatarisa nyangwe kusinod if we depend on ma 10 percent remittances chokwadi chokwadi chokwadi munotozoona kuti hazvishandiki chinenge chichipfaila zvikwereti chete chete zvikwereti ndozvinenge zvichipfaila because hapana pamwe painobva mwanyabhadhara ma 10 percent maremittances ese hawa hawakwanisi deal saka tikati ah hino tingaite zvekudii let us now change our focus and add a third trust which is resource mobilization we need to mobilize resources how ah ngenzira dzakasiyana siyana asi dzimwe dzacho Ndidzo dzatiri kuti isusu tingada kubati tiise simba redu kunyaya yemaproject tingada kuti tiise simba redu kunyaya yemafundraising initiatives so that they also complement the 10 percent remittances or the, the tides that are paid in our churches kubva kuti it must cascade downwards paconference level taanayo timu iri kushanda ndaadzinei dzeresource mobilization tinoda kuti ilinge nekumachechi kwedu ilinge nekumakanzuru kwedu to ensure that the activity of mobilizing resources does not remain pamusoro apo inotouya paindividual kubhuya kuti yadzaka pachechi inofanira kusvika Level yekuti church yoti individual yega yega must come up with a project and come up with a fundraising initiative ndokuti chechi ione kubatsirikana zvese zvandataura zvino izvi mukazvitarisa zvinoita ungatei hazviitiki asi zvinoitika

Zvinongoneka wani Zvinongoneka Zvinhu zvose Maibva ndichidaro ngekuti zviro zvese zvatataura panapa zvese izvi we want to develop we want to evangelize we want to mobilize maresources but tiri tega ziya rinobuda kudai pasina chinobudapo asi namwari munozoshamisika kuti kuise kamusika kedu pano seconference pagedhi apo muchakaona zuva rimweni kaapo kematimati kukaisa pagedhi apo vanhu vanobve kumisika yavajaiya iyi Kuuya pano domasi rakafanana asi ngekuti naMwari zvinhu zvese zvinodini mogona. Saka tisambozvitarisira kure, tisazvitarisira pasi. Saka ndaida kuti panapa pane zviro zvemunoti mukatarisa papurogiramu ino iyi yakanyorwa timu iripo yakanyorwa ngeredi iyo We want to work in the spirit of church ownership and volunteerism. Hakuna, hakuna chatingaita zvese zvandataura zviya izvi. When we don't own our church, akumbotorina zvamunoona tichizvichenesa nekudini kuenda pabuko kudini vana mai vamweni techitukwa vana baba vamweni techitukwa nyamashi ndatombotukwa kumba kwedu ndononoka asi ngokuedza kugadzira kuti kola rakadini indai kuti i own myself zvikazi eh, eh, eh, muda kuzotishooresa imi superintendent ngaakasiri church ownership When you own yourself, you make sure that you, when you own your church, you make sure that whatever aspect yechechi yaitwa ngenzira kwayo uye yaitwa kuti ibudirire. Hatikoni kuita evangelism when we don't own our church. Hatikoni kumobilize maresources for the church when we don't own our church. Taitaura ngendaa yemaprojects aya hatikwanisi kuitenga mota yeconference when we don't own the conference when we don't own vafundisi vedu pachechi pemene handitombokatari kutombotsvaka kuti warya here warara here une utano here andizvitsvaka mufundisi at the same time when he or she does not own his or her church ana shungu dzekutoziva kuti mamembers zvakadini ungatoshamisika wozwa kuti mumemba yashaikirwa zviya kuti ah very sorry mufundisi unodaro ngepafoni apedza haachatoendiyo because he or she does not own his church his members and therefore haakoni kuita any extra maya mweya uno weownership tiri kuuda kuucultivator and we can only be a worshiping conference when we own our church and own our god ngandidarike volunteerism

Kuti hamuoni here kuti apa pakadzakira kana kuti apa pakadai? Spirit of volunteerism. Handidi kutumwa ngemunhu, ndinoda kuzwa mweyo wangu uchindituma kuti I must do ichi, I must do ichi, I must do ichi. And Mwari votiitira zvakanaka. Takamboona mweyawo asi hatidi kuti uperere pawanga uripo tinoda kuti udini upararire conference yeshe mwari mukaona tikabatana mukaona tikashanda ngezvinobva pamwoyo mukaona tika It on our church, on our programs, on our conference, on our synod. Munozoona kuti nekushanda kwedu kunoendeka. Evangelism yetinobhuya ndiyo inobuda. Ma projects etinobhuya taura ndiwo development inobuda. Resource mobilization inobuda. Ngandipedzisire ndichigare pashi panapa kuti ndoda kuti tisvike palevel yamai vakandichallenja vekuzayoja vaihuta kudai kuti mari yandakaunganidza vhiki rino inofanira kuenda kumatarenda asi handidi kutumira ndiri kuenda nayo ndemene kuenda kuzeko kubhindura iyi ndoko vaiende kounganidzira maivo vakati vaireketa neumweni wavo ini ndechizwa ndikati hey, how can we get to this level And the secret is very simple. They own their church. You can't tell them. And you cannot talk of anything negative pamusoro pechechi yavo. Wodo kuvataurira ngezvechechi yavo vanoti mira, mira, tikutaurire isusu. Because they own their church. They know their church. They love their church. They support their church. Mukaona Northern Conference yaguma apa. uvepo hwamwari hungatiza pana ahutizi mwari vanozotiitira zvakanaka yee vana baba nana mai vakomana nevasikana tinoda kubonga mwari ngenguva yatakuwa panapa yataoneswa uku kwaye kureketa zviroto handi mwaone paprogram pakazi vision of the conference zviroto zvasuprutendent but zvingadawo kuti zvi

Mwari vatiitire zvakanaka. Enjoy worship. Hallelujah.